Awle, tunah chuan Tripar Group OMA Football Tournament Quarter Final First Division a match hnunung ber hnunung ber kher khel tur Beliangchi First Division Team leh Sabual First Division Team atangin interview-na kan lo nei leh ang.

Hei dan maw e ka nia maw? Aw. Chu chu khawt in. Quarter final lu te kha Team Myo in interview neih pui lawk chu ka duh a maw? Aw aw. Chu chu zawhna ka zawt nghal mai ang che. Aw aw aw. A hmasa in in inpuah chah dan te a tha tawk em in a hrilh theih? Aw kan inpuah chah dan hi eh a tha tawkhat chuan kan hria eh thlakhat leh tlem ang vele chu inpuah chahna hian kan hmang a. Inpuahchahna hrim hrim chu a tha tawk in ka hria aw. Aw le, a nih leh. Quarter final a in tum tur te hi a chiang tawh em? Khawikhuah nge ni? Aw, quarter final ah hian Sabuai First Division nen kan in tum dawn. Aw le, a nih leh. Quarter final a in tum tur. Sabual first division team te chu in hu phurh viau nge ni a hu phurh hlem lo viau nge a hrih leh teh. A hu phurh ang zawng hi chuan hu phurh vak chu kan nei lo a ama rawh chu team tha tha ve tho an nia an combination a tha a tin pool ah khan kan hmuh angin hmawngchuan leh hmunpui te. an hneh ve ve a khami a huphurh ang zawng a zawng kan huphurh lo a ih theih tawk pawh chhuah kan tum awle a ni leh tun tum tournament ah hian in in champion theih in inrinawm. Aw
tianga kan inpuah chahna anga kan khelh chho kan khel chho thei a nih chuan eh, cham champion chu kan inring ve a eh, amarawh chu pathian thu thu ni se la hmm. i pathian in rem a ti a eh, pathian mal sawm tlak a eh, kan awm a eh, kan khel thei te nih chuan eh, kan champion ngei chu ka ring. Aw le ani le Players te in inlungrualna te a tha em tih leh in insum em tun tum tournament khel tur hian Aw
players te kumin sahni sawmhnih pahniha players te hi kan inlungrual a kan combination pawh tha a thian ang vek hian kan inen a. chuan kan theih ang tawk hi chuan kan in sum bawk a hei ei leh in thlengin zuk leh hmuam te eng pawh ni se ih kan hun lo kal zir tur chu Pathian thu thu ni rawh se. A ni le a tawp ber ah chuan in khawtlang in khawtlang mipui ten an support tha chu em tih te kha min han hreh leh la. Aw, hemi kan khua chu kan van nei ka tia, khaw mipui te hian min tuipuiin min support tha thei em em a, players te hian an beisei ang hi kan phalo zawk thin a. Fan sungchangah pawh a nei tha ber ber khua kan niin ka hria. Kan khaw mipui te chungah pawh hian kan lawm thei em em a players te pawh hi. Kan beisei an phak ang hian an beisei kan phawrh lo ang tih kan inhlau tunah chuan. A ni le. A tawp berah chuanin exer lak hmaa in chaw ei zah hi tournament in khelh dawn hian a ai tam ngeiin ei a. Ni khat a chawvawi hnih ei te khan vawi nga vawi ruk te in ei nge chawvawi hnih tho in ei tih te khan min han hriat leh thei. Ei leh in lam pang hi chu insum insum lutuk tur chuan min ti chuang lo a, kan hei cost te leh manager te chuan amaherawhchu chutiang la ei leh in lampang hi chu keimahni ina kan taksa tana tha leh tha lo tur chu kan hre vek in a rinawm a. Hemi eileih in chungchangah hi chuan chutiang vakin dan vel kan nei vak lo. Awle ka tih kha Beliang Chhip First Division ai awh a interview kan neih theih chu a nia, tunah Sabual First Division ai awh in interview kan lo nei leh ang. Aa muana Sabual First Division team in player i ni em awh? Aw, ni e. Eh.
Tun tum Lalduatpuia Memorial Football Tournament Tripura Group Uaina Buatsaihah hian Quarter Final lut First Division Team Maioa Interview turin Interview che ka duh a maw Tawite? Chu chu ka zawt tan nghal mai ang che aw. Umm. Awle. In in Quarter Final khel tur hian in inpuah chahna te a tha tawk em? Tih kha min en hrilh thei. Puahchah tha tawk a ni mai i, kan luh quarter final kan lut tih kan kan luh ni atang khan a tuk atang khan kan practice zing lam kan practice leh nghal chal char a. Aw aw le.
Aw chutiang vel chu ni. Aw le.
A nih leh quarter final ah hianin khawi kuang e in tum dawn tih te kha a chiang tawh em? Aw, Behliang chhip kan tum dawn a. Aw le, a ni le, Behliang chhip kha eng nge i hmuh danin in in hu phurh nge hu phurh lo tih te, nge in lo hu phurh viau em tih te kha min han hrilh teh. Ka hre lo le, hu phurh hran lo a, mahse eng nge ni, game ania, han hu phurh loh lutuk pawh a ni chuang a tha chuang lo a hu phurh pawh a tha chuang lo a kan khelh dan pangai angin chang taka chang takin kan khel anga nge nge kan tum ang aw le ani le in in champion theih in inring em tih kha min han hrilh leh thei. Final kan lut a nih chuan kan champion ka ring a, mahse ka hre lo le, semi final, quarter final ah te pawh kan van buai thei a, mahse final kan lut a nih chuan kan champion ka in base thei. Aw
le, a nih leh, i in trim in inpuahchah dan kha ei leh in lamah te leh taksa tichak thei lampang te kha eng eng te nge in tih tih kha min han hrilh leh thei em?
Ei leh in lam hi chu mahni Ina kan ei leh in hi ni mai a, chutianga a team anga han ei a, a hran pa a han thil han ei leh a ti ang, ang kha chu kan nei lem lo. Aw le,
a nih leh eh, in in team ah khanin eng nge in inlungrualna te a tha tawk em tih kha min han hrih leh thei em?
Oh, ah, a tha tawkin ka hria. Um, kan hei tun thleng chuan chianga inlung rual lo na han sawi tur ka la hre lo. A tawp berah chuanin intui mah khanin sam sei nge sam tawi tam ti kha min han hrilh leh teh. sam tawi kan tam zawk a lukawl lampang lukawl lampang ti la a bekkawl lampang kan tam zawk a a nih leh khawtlang in khawtlang in an support tha chu em ti kha mai hrilh leh tha em

Awle awle keipawh le.
Awle. Awle kha tih zawng kha First Division Quarter Final a intum tur Sabual First Division Team leh Behliang Chhip First Division Team te kan interview theih chu a ni a, kan lawm e.